Сезонда рәисем һәм 2016 елда мин нәкъ менә бу бинаның, ягъни хәзерге Татар китабы йорты бинасының реконструкция проектын ясадым. Шуның турында хәзер сүз барыр алга таба. Беренче слайдта без менә ачылыш көнен күрәбез. Ул 2019 ел.

Аннары традицион спиннеринг дип бизүләргә игътибар иттербез. Башка элементларда да менә андый бер кызыл төсе киртә кисәгенә. Ну, алга таба баргач, без аның турында әлбәттә барысын да сөйләрбез. Киләсе слайдта күрсәтеп була. Вот, э, бу э, фоторәсем ул якынча 1910-15 елларда ясалган фоторәсем. Островский урамы ул элек Вознесенский дип аталган инде. Менә уртада менә безнең бина тора. Сул һәм уң якта биналар алар кадәр көндә юалар. Монда автостоянка, монда да нәрсәдер инде шунда. Һәм бер мәгълүмат килеп чыкты, сул яктагы бина, анда так, сул яктагы бинада анда 150 лек керосин лампалар сатылган икән. Һәм бер мәгълүмат килеп чыкты. Шуларны игътибар итсәгез, монда урам булып атлар да йөргәннәр икән. Шул кадәр көндә утырасың икән. Гаҗәеп бер факт. Шулай ук монда күрә аласыз ут баганаларын. Без бит ничектер, ну, ничек без ул икән, совет чорында да электр ут үткәрелгән дип, әмма күрәбез, совет чорына хәтле дә электр ут булган икән Казан шәһәрендә. Ну, әлбәттә, монда байлар, теге сәүдәгәрләр яшәгәннәр, шуңа күрә гади кешеләргә, әлбәттә, булмады электр ут, әмма Җеп булса да ул булды. Вот, менә андый кызык факт инде. Хәзер алга таба күрсә була. Бу инде йөз еллык салган бинаның ну, план фасадлары. Һәм менә күрәбез. Ну, мин аңлаганча, менә якынча 1905 елга кадәр бу бинаның менә фасадлары, тышкы кыяфәтләре бераз икенче төрле булган. Хәзерге көндә бит менә аның колонналары теге икенче каттан башлана, ә менә элегрәк ул беренче каттан ну, күтәрелгән, күтәрелгән иде колонналары. Һәм фронтон да икенче формада булды. Һәм гомумән төгәл аңлап булмады, кайсы вакытта, ниндирәк кыйфәттә булды, әмма ну, аңларга бераз тырышырбыз алга таба. Ну, алга да бар, бар. Анысы инде менә архивтан андый бер фото килеп чыкты, якынча шул 1913-15 елларда ясалган. Һәм бу фотога нигезләнеп, менә хәзер көне дә шул реконструкция ясалган инде, кайтарылган. Чөнки ул совет чорында бераз кайсы берсе элементлары югалган иде. Алга таба. Хәзер без инде бу йортта нинди кешеләр кем яшәде, шуның турында сүз барыр. Ну, табылган менә мәгълүмат буенча беренче исем менә Тихон Семенов Санин дигән андый кеше килеп чыга, ул сәүдәгәр булган. 51-нче елда ул монда йортны сатып алды. Димәк, монда йорт булган инде. Әмма ул нинди йорт, мин төгәл аңлап бетермәдем. Ну, мин аңлганча, элегрәк монда нидер бер катлы йорт булгандыр. Нараны теге су төбендә ике катлы итеп ясаганнар. Әмма нинди елларда, ну, төгәл әйтә алмыйм. Соңрак тагын Захарий Васильевич Журавлев фамилия исем килеп чыга. Шул Журавлев гаиләләре, алар бик бай, сәүдәгәрләр булганнар. Моннан ерак түгел менә Тюз теге театры әме булып тора, анда элек тә купеческий собрание дигән булган инде бер урын. Бу да шул Журавлев гаиләләре идарә иткәннәр. Алар бик күп монда торганнар. Ә менә шул Захарий Журавлев, ул Сукно бистәсе чиркәвенең җитәкчесе иде. Ул чиркәү хәзерге көндә дә бар ул, әгәр дә Туган авылым комплексы янына килсәгез, аның каршында андый соры төсле бер чиркәү тора. Вот шул судның бистәсе шул була инде. Аларның гаиләләре ну Рыбинск шәһәреннән, ну кайсы берсе якларда Тверь дип язалар, ну шул районда. Ну бу мәгълүмат ул никадәр тулы белмим. 1905-1908 еллардан башлап бу бинада менә Мария Ивановна яши башлый. Ну, монда да бераз буталчыклар килеп чыгалар, чөнки аны төрле китапларда төрле фамилия белән язганнар. Кайсыдыр чанаклар Подолуева дип язалар, кайсыдыр анда Иванова дип тә язалар. Кыз фамилиясе анда Стахеева. Ну, ни аңлачыл бер үк кеше. Төрле кешеләр түгел, шулай ничектер миңа күренә. Астафьевлар, алар да теге бай сәүдәгәрләр булганнар. Казан губернасы аның иң бай андый хәләләрдән берсе. Һәм шул Подруевлар, Ивановлар, алар шулай ук ну, андый билгеле бай кешеләр булганнар. Ул ну, берничә тапкыр кияүгә чыккан булган. Һәм бөтен бу кешеләрне бер бер ну, бер, бер фактор бер берләштерә. Алар барысы да старовер дини ну, динә диндә булган кешеләр булганнар. Ну, монда гомумән шул Островский һәм элекке Вознесенск урамы буйлап моны да җыен шул старовер кешеләре яшәгәннәр, кизүлек. Вот. Ну, андый үзенә кызык бер факт. Хәзер инде монда архитекторлар турында сүз барыр. Ну, дөресен әйткәндә, бу сорауга менә бу бинаны кем архитектор булды, төгәл җавап эзләп табарга миңа, ну, эзләп таба алмадым мин. Бер китапта менә Карл Мюшки дип язылган, әмма соңрак Карл Мюшки турында бер китапны таптым мин, һәм соңрак шул китапның автор белән сөйләштем. Ул миңа нәрсә ди, имеш, документларда менә Карл Мюшки бу биант ну, чекай, ул төзелешендә түгел инде, Шул йөзүлек 1983-78 елларда ул да реконструкция була инде, дөресен әйткәндә. Һәм шул Карл Мюфтиның шул реконструкциядә катнашуы буенча нидер андый төгәл документ юк. Һәм менә гомумән Карл Мюфтиның, ну, аның теге матур биналары күп Казан шәһәрендә, шул ук милли китапханә, әмма анда теге сәнгать училищесы, ИСО музее,

Ну анда бит гомумән проект ясаганда күп кеше катнаша. Кемдер анда алып баручы була, кемдер анда сызымнар ясый, кемнер анда сметалар төзи, әйме? Һәм анын төгәл бик үк белеп бетермиләр. Вот кайсы бу кайсы бинада кемнең нинди катнашуы булган. Әмма менә икенче катка менсәк, анда түшәмдә андый матур лепнина күреп була. Ул Менә Сабатова фикеренчә, ул Карл Мюхнинын эшенә охшаган инде. Ә менә бу бинаның тышкы кыяфәте, фасады, ул күбрәк Фердинанд Амлунг эшенә охшаган. Ну, алар икесе дә алман кешеләре. Фердинанд Амлунг, ул Карл Мюхнинын укучысы. Һәм менә Мең тугыз йөз бишенче, сигезенче елларда монда шул реконструкция вакытында Карл мөфти ул Казаннан Саратов шәһәренә күчкән. Шулай итеп, менә бәлки Карл мөфти бу проектны башлап китте дә, шул түшәмдәге лепнинаны ясап куйды да китте. Үзе ул теге тәмамлап бетермәде шул проектны, бәлки менә Ферент Амлонг шул проектны тәмамлап бетергән, андыйрак ниндидер фикер бар инде. Ну, әлбәттә, аны теге күзләргә кирәк тагын. Ну, бу сорауга менә төгәл җавап бирер өчен. Атага. Анысы инде менә бер китапта мин 1950 еллар фоторәсемен таптым. Ну, монда инде менә тәрәзә астын тергезүләре бетерелгән. Шуны күрә алабыз. Әмма кайсы вакытта ул бетерелгән түгел, мин шулай бу сорауга җавап таба алмадым. Бәлки аны 50-нче елларда бетергәннәр. Анда бер андый документ чыккан, постановление о борьбе с излишествами в проектировании дигән бер Документ Хручев заманында һәм бу вакытта бик күп теге биналар алынды, бик төзелеп бетерелгән. Бу инде шулайрак миңа фикер башка килә.
Буржуаз карашка. Ну, әйе шул теге буржуазия белән теге көрәшү. Э, хәтта кызык бер әдәп килеп чыкты. Э, кайсы 1920-30 елларда чыккан Казан архитектурасы буенча бер китапны таптым. Шуны укып башладым да, анда авторлар, авторларның сәлик язуларына, элекке заманда, теге патша заманында Казанда яшәгән сәүдәгәрләр, алар теге ямсыз, теге эклектика стилендә, теге, ну, шул өйләрне төзегәннәр бит. Ә менә хәзер, менә Саячында без матур бина төзибез, менә шулай язганнар, ну, бераз көлке укырга инде хәзерге көндә.

Бу фото инде 2016 ел. Меня шул проектка сорап биргәннәр дә, мин монда килеп, менә шул фото, ну, фото рәсемнәр ясап йөрдем инде. Менә күрәбез, монда тамгасы бөтерелгән, әйе, бизүләре юк, төсләре дә бераз икенче төрле. Монда агач та тора, аны былтырмы, кайчан кискәннәр инде. Вот, вот менә шундый хәлдә иде ул ә, реконструкция хәтле. Ә, без монда инде хәтемне ә, чагыштыра алабыз. Бу 16 э, ел һәм бу 17 э, ел. Монда әле э, эшләр эшләнеп бетмәде. Ну, монда матурлатып куйганнар, ә тамгасын әле кайтармаганнар.

Менә дә бик андый кызык миңа күренде. Бер менә өстән һәм бер яктан буяганнар, ә бер өлеше бу буялмаган өлеш шулай калган. Алга таба. Хәзер инде менә туграсына, менә туграй ясалып беткән, монда күрәбез. Эчендә менә хәрефләре, ну, миңа Мария Иванова дип Шулай дип атлыйм. Мин шулай ук менә ул инде. Ну, өстә монда бераз күренми. Өстә аның елы язылган, 1908 ел. Бу дата белән дә буталышлар бик күп инде. Төрле китапларда төрлечә языла. 1905 елда дип, 8 елда дип. Язалар. Әмма мин аңлаганча, менә шул Мария Иванова 1905 елда бу йортны сатып алды да һәм 3 ел дәвамында ну, реконструкция монда үткән дә һәм 8 елда аны ну, ясап бетергәннәр һәм ну, ачылыш белән шундурак булгандыр инде. Шундый буталышлар бар дип уйлыйм. Ну, бу тугры, туграсына карап, монда нәрсә белә алабыз. Монда төрле яшелчәләр, алмалар, әйме. Ул ну, э, байлыкны э, э, ну, байлыкны тасвирлый һәм астында имән ботаклары, әлбәттә, ул андый көч, куәтне белдерә. Һәм шунысы кызык, менә архитекторлар Ну, бәлки дә алар теге алманнар булганнар, китайны дип сөйләштек инде. Шул Амлон ул Лос-Андре Аурупада укыган, анда Алманиядә. Әмма ничек булса да, монда килеп, алар барыбер мондагы мәдәниятны ничектер күбрәк күрсәтергә тырышканнар. Мондагы табигатьне. Шуңа күрә... Йөзем ботаклары День Лисицкой началоны күрсәтеп торалар.
Шулайдыр инде, әйе. Так, ну, хәзер алга таба күрсәтте була. А, ну, ансы белән чагыштырырбыз чын мондый фоторәсемнәр. Ничек булган ул андый менә ак төсе, менә ничек хәзер хәзерге көндә, әйме? Ну, хәзерге көндә әлбәттә, ну, матур булып күренә. Тәрәзәләрен дә менә карай алабыз. Элек ул менә андый агач булган, ачыла торган икенче катта хәзер инде ул андый тимер бугай, тимер, ну, тимер профильләр инде ул. Ну, һәм ачылмый торган тәрәзәләр. Алга таба.
Ничәнче елгы бу элеккеге бу сез кергән? Бу 2016 елда мин төшергән фоторәсемне. Рыбалка тема. Менә анысы да кызык кадр, әйме? Монда шулай 16-нчы һәм 19-нчы еллар. Һәм менә бу элементларга игътибар итсәк, менә уйлап карасак, нәрсә соң бу дип. Мәсәлән, архитектор архитектура белгече Неаскалик исемле бер архитектура белгечне беләсездер, аның татар архитектурасы буенча китаплары бик күп. Ул бит менә ничек яза. Әгәр дә менә Аврупа стилендә ясалган биналарга карасак та, дикъкать белән аларда да андый күчмә халыкларның йортларда булган элементларын да күреп була. Һәм менә йортта да мәсәлән теге тәрәзә торса, аның өстенә бит Андый бик тигез кисәген шулай җыялар да иртән, ә кич белән. Өскә таба карасак, ну, минемчә, бу каеш кебек миңа күренә. Менә йорт аны бит ничек, ну, җыялар. Агачтан ясалган таяклардан башта каркас җыялар, өстенә киез кидерәләр һәм шул киездә тишекләрдән, ну, каешларны чыгарып, шулай Шул таякларга бәйлиләр. Бәлки менә шундый каешның имитациясе, менә андый элемент. Шулай дип исбатлап була. Була да. Анысы инде менә козырек. Ул ну бик матур. Игътибар белән караса, ул Зеланд, Зеланд, ну Зеландны күреп була. Андый Андый элементлар, алар Казанда бик еш алар күреп була. Алар Казаннан ерак түгел Чабакса авылында ясалганнар иде. Һәм менә өстән дә андый матур күркәләр сыман андый элементлар бар. Ул барысы да оригиналь калды. Ничек 100 ел элек ясалган, шул килеш калды. Аны ашын алышынмаган. Бу Чабаксский ков булмы?
Әйе, әйе, шул.
Чабакса. Өскә дә карасак, менә андый матур рәшәткәләрне дә күреп була. Һәм шулай ук менә андый зеланд образларын да күрә алабыз. Сәлам. Хәзерге менә табличкаларга да игътибар итсәк, менә элегрәк күрәбез анда берничә андый табличкалар булган шәриф канала багашларына, әйме? Һәм алга таба тагы бер Менә андый да табличка булган. Нургали Надиев, шулап менә бу йортта яшәдем. Ул танылган бер мәмләкәтче булган һәм шулай ул Муса Җәлилнең ул укытучысы. Ну, монда гомумән бик күп төрле танылган кешеләр яшәгәннәр һәм тарихына бераз кагылсак, Ну, әйткән идек, менә революция кадәр монда сәүдәгәрләр яшәгәннәр, әмма соңгы хуҗасы Мария Иванова булган. Совет чорында инде монда 20 нче елларда ятим балалар йорты булган, соңрак анда коммуналь фатир һәм китапханә дә булган. Бу коммуналь фатирда монда, ну, күбесенчә язучылар яшәгәннәр. Һәм, ну, монда бик күп төрле андый танылган һәм билгеле кешеләр дә кунакта булганнар. Анда төрле шәһәрләрдән, илләрдән. Ә нинди балалар турында информация кайда күрдегез?
Балалар йорты? Иә, иә. Хәзер түгел хәтерләмим. Ну, нидер китапта, интернетта инде ул. Ул күп чыганаклар инде карап чыктым. Ну, андый мәгълүмат булды. Бәй, бабалар йорты булган. Туган кирәк бирәк. Сноска. Так, ну, авто табарсак та була.

Миңа башта үзем дә игътибар бирмәдем бу әйбергә, әмма якын соңрак фоторәсемнәрне карап, бераз анда кызыклы әйберләр күрә алдым. Менә алдагы кадрда без аны хәзер күрәбез якынрак. Ну, монда бераз халык кадәре дә булган икән. Беренчедән, мин монда бераз сигез төрле кирпич саный алдым. Капрызлы. Бер төрле, икенче төрле почмаклы, өченче анда, дүртенче. Так, ну, андый гади, да. Ну, өстән дә төрле-төрле. Так. Ну, шул, ну, ну, сигез бугай. Җиде, сигез. О, бу андый бер факт, менә хәзер көндә кемдер менә анда җиде-сигез төрле кирпич кулланды, дивар төземи, юкмы, ничек булды сез? Бәлки юктыр.

Һәм ул раствор белән тоташмый, өстән дә, астан да. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, башта менә бу диарны теге ишексез итеп төзегәннәр. Әмма менә уң якта безнең монда арка әйләнеп кала. Аннары нидер бер акыллы кеше шуның янына килгән дә каратыгын күрсәтә буе. Юк, мин аркадан узасым килми, мин менә менә моннан барасым килә. Һәм монда ишеккә салганнар. Шул уелган урында ишеген, капкасын. Ничәдер ел буе бу капка тагын да торган. Аннары тагын нидер бер аклы килеп төшеп килгән дә, карап торган инде шуңа, теге икәүләнеп китте, әллә шул ишектән барыйм икән, әллә шул аркадан узыйм икән дип.

Шулай итеп менә хәзерге көндә дә бит төзелештә шундый хәлләр еш кына күренә. Башта төзиләр нидер бинаны, аннары тегы сүтәләр, аннары тагы төзиләр. Ул һәрвакыт аның белән Игътибар бирү аның дәвамы тегендә булган сыманмы, берәүгә өстәлгәнме или ул бер дә Просто шулай итеп порталга ясалган бардыр. Ну, аның сул якта монда элегрәк бер йорт булган, әмма әкренчә анда тек керосин лампалар сатылган кибет булган. Башта сөйләгән. Бу тыкырык ул кайда киткән бик төгәл белмим. Анда, а, ну, бер ну әлегә хәтле бер фото булган, анда ну күргән бер нәрсә булган кебек.

Хәзер без инде менә аркага керәбез. Менә күрәбез, ул элек менә шундый җимерек хәлдә иде, җимерә башлады, анда ялырый, суы яктан аккан, шуңа кирпечләр дә җимерелә башлады. Алга таба Без ана монда инде реконструкция эшләре башланган. Бу менә пластмасс әйберләр тонын аерым сөйләмен. Бу ну диварны ныгытыр өчен андый бер технологиясе. Алга таба. Ансы менә арканы ныгытуы, ныгыту ныгытыр өчен сызым.

Бу безнең бу аркада элек мондый тимер. А, юк, юк. Бу минем минем минем сызымым буенча. Вот алта таба күчтә булган. А, хәзер менә бу бинаны икенче яктан карый алабыз. Менә шундый хәлдә иде ул. Вот хәзер, а, ну киләсе слайдта без хәзер балконны да карый алабыз. Менә элегрәк Гезерле кырын монда бер балкон булган, аны сәл шунда нишләптер генә кискәннәр, ишек булган урында кирпич салганнар, тәрәзә куйганнар. Монда инде унҗиденче ел, менә реконструкция вакытында инде балконга менә ишек куелган. Һәм монда күрәбез балконның менә тимер профильләре калган, әйеме? Һәм астарак тагы тимер көрпәләр, бу подкус булган. Вот, менә шулай. Ну, менә плитасы балконның тәм астынан шул подкус тотканнар. Әмма шул балконның теге сызымнарын ясаган чакта, миңа хисапладым да нагрузкалары башка структура белән сөйләштем. Башта мин, а, ну, алда да, алда кадрга күрсәтелгән иде. Менә балконның сызымы. Вот. Һәм монысын нәрсәдә, ну, шул иске профильләрдән алып, аларның урынына яңаларын куеп, һәм өстенә бетон салып, менә шулай ясалган бу балкон. Мин башта үзем әйтү, баш конструкторга тәкъдим иттем, анда подкус куярга дип, әмма карадык, карадык, ну, әле мәгънәсе юк, аны шулай ясамадык. Ну, бер яктан инде

Ну, берәр квадрат метрга 400 кило шуларак әйсен ул. Нагрузкасы. Ну, сен анда бик тә каты сикермәдез инде. Мин үземә бик ашынып бирдем баш. Хәзер инде алга таба күчәм булам.

Аны без хәзер алдагы слайдта күрербез. А, ну, ну, бераздан күрербез әле. Монда инде балкон ясалып бетте. Күрәбез. Ну, хәзер көндә менә шундый хәлдә хәлдә булган. Ә монда шул басыш бетерелгән. Менә тәрәзә куелган. Хәзер алга таба. Хәзер бу, бу инде план, бинам планы. Безнең ну, бу икенче кат, без менә кадәр монда беренче катта иде, монда өлкә торган ишек, монда балкон икенче катның, ә монда бу бу баскыч. Әмма проектта бу баскыч булды, ә Чембровта аны ясамаганнар. Бу баскычның мәгънәсе ул эвакуация юлы итеп исәпләнгән, Әгәр теге янгын булса, кеше менә моннан чыгып, йөгереп чыгарга тиеш иде. Әмма менә бу өлеше ул реконструкция проектына кермәгән. Һәм менә бу бүлмәдә шулай ук бер баскыч бар, бәлки аның соңрак монда ишек ясап, менә бу баскычны эвакуация юлы итеп исбатлап булгандыр, шуңа менә бу тышкы баскычны ясамаганнардыр.

була сачлан. Бу совет заманында ясалган. Әйе, совет заманында булган мондый баскыч. Тәрәфләр алып тама. Бу инде мин теге ясалган яңа баскычның сызымы. Ну, чынбарда ашылмаган кебек калган. Бик озак итеп баш ватып яттым мин аның белән, чөнки монда сыйдырырга бик авыр булган, сыймаган бөтен яктан түгел. Кысык вот нәкъ баскыч булырга тиеш иде менә проект буенча. Вот хәзер алга таба да күрсәт була. Һәм менә хәзер без без менә булган бүлмәгә әйләнеп күчәбез. Менә бу бүлмә ул. Монда күрәбез мондый шакмаклар, әйме, ша, бер, ике, өч. Ну, ша, ну, шакмак түгел инде, вот э, шурф дигән сүз. Вот, шурф кешечә әйткәндә ул чокыр инде. Монда реконструкция башланган чакта, монда башта тикшерү обследование ясаганнар. Вот. Һәм фональбаны тикшерү өчен монда Аны идәннәрен актарып, шулай корганнар. Казып корганнар. Менә хәзер менә мин вот шул ша ике өстендә торам. Менә шул ша ике менә ул монда булган. Әлеге бинаның фундаменты астында тагы бер иске фундамент бар икән. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, бу элегрәк, бу болында тагы нидер бер бина булган. Һәм шулай ук идәне актарганнан соң, мондый пунктир белән бишенче позиция күрсәтелгән, ул гөмбәз андый свод кебек нәрсә булган, кирпичтан ясалган. Менә менә вот монда булганбыз. Ниндидер бер бинаның калдыклары шулай килеп чыга. Хәзер кулга табак күрсәтеп була. Менә хәзер бу казылган урынны без монда күрәбез инде, әйме? Ну, бу оригиналь фоторәсем, монда бик бераз начарак күренә. Ну, монда шул кирпич, шул гөмбәзен шул кирпичнең кырыйлары бераз күренә. Монда кызыл төс белән Күрсәтелгән. Һәм аста монда су. Отчет обследованиены укыганда, анда нәрсә дип язганнар? Бу су бик андый сасыйсы булган икән. Имеш, монда менә урамда бу дивардан 2-3 метрда монда канализация юлы бар икән. Һәм ул канализация, ул су, ул анда су, чүп белән тулган да, анда авария булган икән. Һәм шул сулары шуннан чыгып, менә безнең бина астына киткән булган икән. Бөтен бу сулары һәм шул отчет обследование буенча бина фундаментлары Батып китә батып барган икән. Бу безнең бина. Хәзер алга таба китсәк. Анысы инде икенче шурф э, мин торган урында ясалган. Монда да кызык әйберләр төшереп чыга. На беренче позиция менә бу дивар. Мин хәзер тотылган дивар. Бу э, каркас перегородка дип язылган, әмма бу э, анда җиңел, ул нагрузканы тотмый торган э, дивар. Астында менә икенче бу анда тимер бер балка. Бу балка имеш ул чырып беткән. Ул бер-береңне тотмаган, хәтта бармак белән тыгып, ул теге тишек ясап булган икән. Менә астарак, менә өченче позицияне күрәбез. Монда тагы нидер элекке бинаның дөрес рәкәтендә элекке биналарның фундаментларын күрә алабыз. Менә бу дивар астында.
Хәтта ике елда аерым итеп. Әйе, ике аерым фундамент. Менә бу дивар астында әнә бер урында фундамент һәм бераз мондарак тагы икенче төрле һәм күрә дә алар төрле формада булганнар. Ну, димәк, бу ике аерым бина булган. Хәзер алга таба күчсәк. Һәм менә бөтен бу мәгълүматны туплап, менә нәрсә әйтеп була. Менә элегрәк монда ике бина булган дип.

Ну, монда сәүдәгәр ләр ишегенә күрә, бәлки товар саклар өчен склад булгандыр. Бәлки монда мунча булгандыр. Шулай дип аңа фаразлап була. Ну, дөрес әйткәндә, бу рәсем бик дөрес түгел, чөнки менә бу полпортасы бина ул түбәнрәк булган. Гөмбәзе менә шуларак булган инде.
Ә теге йорт э, шушы уровеньда, да, менә урам дигәнебез уровене, йорт, ну, нигезе шулай туры килә, да? Шуларак, ну, шуларак дип булмый. Ну, пунктир белән менә мин э, хәзерге көндә булган бинаны күрсәттем инде. Әмма аның турында ниндидер төгәл мәгълүмат юк минем. Ул, ну, бу, бу минем фаразым гына.

Бу сызымнар инде кайсы берсе угланарда, анда кирпич куелган инде диварлардан, аны нишләткәннәр, иске кирпечләрен сүтеп, яңасын салып, тимер чыбыкларын кертеп, шулай төзәткәннәр. Һәм менә аста бу ярылган урыннарын төзәтү, төзәтү.

Станция нәкъ фундаментын ныгыту әйткән мунчаны аның фундаменты тотмый башлады, чөнки канализация сулары аккан. Бина әкренлекле патла башлады. Һәм менә бу мәсьәләне чишәр өчен зур бырау алып, шулай тишкәннәр. Һәм эченә басым белән цемент раствор тутырганнар. Һәм шул цемент раствор бөтен яраклардан тишләрен түгеп чыгып, ул янындагы бөтен туфраклары белән бәйләнеп, шулай зуррак китә ул. Фуналиклар һәм яхшырак тота башлый. Принцибы шундый. Хәзер алга таба. Анысы инде менә. Ну, шул сызымны менә чымырлыкта ничек булганын күрәбез. Әйме, менә фундаментны бутырып шалдый менә тишекләр ясаганнар. Ансы, менә бинаның периметры буйлап менә менә андый әйберләр куйганнар, ул отсечный гидроизоляция дип атала. Ни өчен? Чөнки Менә хәзерге көндә менә бинаны ничек төзиләр? Башта торып фундамент салалар, аннан ары аның өстенә гидроизоляцияны, беренче руберы кебек нәрсә салалар, аннан арысын кирпичне күтәрәләр. Ә йөз эле менә күрәбез, шулай ясамаганнар. Шуңа күрә менә җир астыннан бөтен сулары дымлы булып күтәрелгән. Һәм бөтен шул диварлар, кирпичлар, алар ну, су белән тулган. Һәм шуңардан гаилә дәүләте, прессинг кебек әйберләр килеп чыга. Һәм шуны, шул суны бетерер өчен менә андый отсечен гидроизоляцияләр ясалган. Ну, ул бетереп аны бетерми инде. Ну, әмма шуннан яхшырак ниндидер ысул юк инде. Һәркемдә. Алга таба күчсәк була. Менә икенче бер ягы безнең дигәнне күрәбез.

аркылы һәм буйлы киселешләре бинаның һәм дә гомумән хәзер бинаның конструктив схемасы турында сөйләрмен. Конструктив ягыннан бина ул ничек эшли белмим. Менә ике дивар бар, әйме, кирпичтан ясалган, алар калын, 800 миллиметрлы. Вот, алар бөтен, алар үзенә бөтен нагрузкасын алалар. Алар да там фундаментларга күчерәләр шул нагрузкаларны. Ә өстән андый өчпочмаклы агачтан ясалган элемент ферма дип атала. Ул үзенә кар авырлыгын, шулай ук астан өркетелгән түшәм авырлыгын ала һәм бөтен шул нагрузкаларын Ике якка шул диварга күчерә инде ул. Проект буенча ул шулай эшләргә тиеш иде. Әмма чынбарлыкта реконструкция башланган чакта монда бераз икенче төрле хәл килеп чыкты икән. Ул турыда без хәзер, әлбәттә, сөйләшербез. Так, хәзер алга таба китсәк, менә бу түбәдәге ферманың менә схемасы, менә шуларак төшкән, менә монда түшәмнең авырлыгы, кар авырлыгы һәм бөтен нагрузкасы аның менә бу почмакларга китә. Ул гомумән бөтен ну, бу бинаның иң андый җаваплы урыны. Һәм ул бу урыннары ул җимерек хәлдә булганнар икән. Без аны алдагы кадрларда хәзер күрербез. Ә, ну, вот менә менә вот улан инде шул агач белән салган фермасы, мондый бүләнәләр булган фермалар арасында. Һәм менә бит тимер чыбыклары аша, менә түшәм беркетелгән. Менә шул түшәмнең менә астыннан карасак, шул икенче катта матур лепнинолар күреп була. Һәм менә бу ферма ул бер җимерә башлаган да, һәм ул үз авылыгы белән шул түшәмгә төшкән. Әмма ул проект буенча шулай булырга тиеш түгел иде. Һәм астында шул Ну, шул э, бу дела район беренче һәм икенче катта ул ничек җимерелмәде, белмим. Вот, бу ну, бераз андый гаҗәеп хәл, минемчә. Ул э, бәлки э, заман ну, 16-нчы, 18-нче елларда реконструкция булмаган булса, бәлки бу бина җимерелә башлар иде. Хәзер алга таба күчсәк, Менә күрәбез шул агач ферма кырыйлары җимерелә башлады, аны бераз ремонтлап итеп маташканнар. Туры теле бу андый бераз куркыныч кадрлар минем өчен, чөнки әгәр дә менә бу урын җимерелеп киткән булса, бу шулай егыла да һәм шул түшәмнең теге перекрытиесе белән Теге домино итеп беренче катка китә дип куя. Әгәр дә бина эчендә анда кешеләр булса, кеше ну кала инде шулай. Йөгереп чыгып чыгара өлгерми. Шуңа күрә бу проектны миңа биргән бирелгән вакытта мин хәтта бераз куркып та киттем. Биш ел буе шушында утырдым мин менә шушының астында. Бераз мин начальстволар белән сөйләшә башладым. Монда гомумән теге. Ну, монда гомумән реконструкцияне үткәреп буламы, юкмы дип. Бәлки бу бинаны сүтеп, яңадан төзергә кирәктер дип шундый фикерләр дә булды, әмма бераз теге баш ватып ниткәннән соң Аны да бу мәсьәләләрне ничек чишәргә, ну, чишү ысулларын без дә табып булды. Ну, санадым да. Менә киләсе кадрларда әнине без менә күрә алабыз. Менә бу фермаларны менә шундый тимер профильләр белән ныгытып булды. Кадәр мәртәбәле андый ныгытылган урыннар. Алар антикор белән буялган, шулай итеп, әгәр мәсәлән суларда үтсә, ул ну, коррозия булмаса тиеш. Алга таба күчсәк була. Ансын менә шул реконструкция вакытта күрәбез, шул фермаларның бөтен Ак агач таяклары барысы менә шулай череп беткәннәр. Һәм менә эчендә бүрәнәләр менә шулай сынарга бик суынуга якын булганнар икән. Бу куркыныч чагы иде, хәл булган хәлдә иде. Алга таба күчсәк була. Хәзер инде без түбәдән хәзер эш эченә керәбез. Карый алабыз менә электр фотоларында. Шундый булган фотолар. Алга таба. Шулай тагы бер куркыныч фактор ул янгын районы. Су үткән монда рәхәтләнеп су үткән һәм бу су үткәнгә күрә монда әлбәттә янгын мөмкинлеге зур иде. Һәм ул ничек янып китмәде, минем өчен дә бер зур сыр булып калды. Шулай итеп, бу бинаны югалтыр өчен берничә сәбәп булды. Ә хәзер алга таба барсак, менә күрәбез, әмма төрле бу икенче кат рәхәтләнеп су аккан монда күрәбез. Менә бик андый куркыныч хәлдә иде, әмма рәхәт алга таба. Шулай бик зур баш ватыргыч ул икенче каттагы лепнинага сак саклава.

Һәм төрле төсле. Менә монда Лисалар торганда менеп карап карамадыңмы син аны, аның теге краска, сухой краска янында алар күрмәдеңме? Юк, мин. Ну, мин күбрәк кабинетта утырам бит.

Менә бит, сәер бер, берсе менә ак аның, берсе төсле аның. Без ул төсле узгырларны аның белән инде күпме башка торганбыз да, мин шуңа сүзем килә иде. Менә бит теге баскычтагы узгырларны ачтылар, алар юк иде, анда краска, краска, краска иде. Тегеләр дә шулай әллә электән калды микән аның төслелеге дип менә шуны беләсе килә иде минем, теге аны барыбер слой краски бар бит инде. Ну минем элекке фотолар юк, тукты, 2016 нчы ел елның гына. Юк, ул истәлекләр буенча төслелеге аның Шәриф Камал яшәгәндә төсле булган иде ул, аны менә. Кайчан буяганнармы, башта ук буяганнармы, или шул теге 30-ы 10 нчы елда реконструкция вакытында микән, шуңа күрә беләсем килә иде мин ул башта ак булды микән. Төгәл белмим. Белеп тә булмый. Ну, хәзер алга таба күчеп барсак та була. Әмма шул Людмила реставрация белгечләре фикеренчә шул Карл Мюфке ясаган дип, шуны дип, дип фараз бар.

Анысы инде менә компьютерда теге модель менә шул ясалган инде шул дигән өчен. Так, ну, хәзер алга таба күрсәк, тагын монда бер кызык тема бар. Әгәр дә без менә киңрәк уйлап карасак, нәрсә соң реконструкция? Ул бит андый күп мәгънәле сүз, әйме? Бер яктан ул теге төзелеш реконструкциясе дә Тел реконструкциясе обратного нәрсә. Һәм шулар менә сайт чорында бик кызык тема булды. Кешенең хезмәтенә зур игътибар бирә. Минемчә, бу яхшы тема. Бу теманы шулай күтәреп була. Бу сайт әдәбияты аша. Һәм Шәриф Камалның әсәрләре аның өчен бик яхшы чыганак дип уйлыйм. Менә хәзерге көндә булган технологияләр һәм элекке технологияләр белән ну, чагыштырыр өчен. Һәм менә алга таба күчсәк, без сән акча блоклар дигән әсәрне күз салсак, анда балык тотучыларын тормышлары тасвирланган һәм менә хәзерге көндә дә бит балыкларны төрле Балык фермалары да үстерәләр. Менә бу кешеләр өчен, әлбәттә, андый әсәрне уку кызык дип уйлыйм. Ансы, ну, бер технология, бер технологияне реконструкциясе дип бәялим, шулай әйтеп була. Алкатова Курай тавышы дигән әсәрне укып карасак, анда эш кыр, ну, кырдагы эш эшләре татыйсыйраланган. Өреп биргәнегезчә беттегез. Сукка сабан белән акка ат белән коралланып эш эшләткәннәр. Ә хәзер көндә инде хәтта кешесез шундый компьютер белән идарә ителгән трактор басулар да йөри. Әйеме? Шулай гына, ну, кызык ул чагыштыру. Чагыштыру. Так, алга таба. Хәтта менә белем алу да бик көчле андый зур үзгәрешләр кичерә. Мәсәлән, авыл мөгаллиме дигән әсәрен укып карасак, һәм менә хәзерге көнне чагыштырсак, Төрле әйберләр укыту процессын төрле моментлары барлыгын шулай аңлап була. Шул хакында чит телдә дигән әсәрен карасак, анда тимер юл төзүчеләрнең тормышы тасвирланган. Ну, бу өлкә дә алга таба бара. Хәзерге көндә дә анда ну, төрле катлаулы андый проектлар да бар. Хәтта менә дөнья төрле урыннарда, хәтта менә бина аша тимер юлны үткәрәләр. Шулай ук менә андый транспорт өлкәсендә эшләгән кешеләр өчен андый ну, кызыклы чагыштыру булыр иде. Так, алга таба. Шунда менә Сукбай әсәренә әсәрен ачсак, әле элекке тегермәнченең тормышы тасвирлана, ә хәзерге көндә иген ашларын зур заманча элеваторларда эшләтәләр, шулай ук менә бу андый да чагыштыру кызык. Һәм Козгыннар оясында әсәрендә Донбасстагы татар шахтерларының тормышы турында андый бер әсәр. Ә хәзерге көндә җир астында анда заманча роботлар күмерләр эшкәртәләр. Шулай итеп андый теге чагыштыру, минемчә, ул кызык бер юнәлеш. Ул, әмма ул әлеге көндә эшләнмәгән. Вот, э, ну, кызык әйбер, минемчә. Гомумән, э, әдәбият ул бит нәрсә? Ул э, кешенең тормышын һәм хезмәтен ну, тасвирлый торган бер өлкә. Поэтому шул хезмәт темасына игътибар итмичә булмый инде, минемчә. Ну, ул бит элекке заман турында гына түгел. Совет чорында да бик күп кеше мәсәлән Себергә китте, ә монда нефть шул эшләргә шул Төмән өлкәсенә. 70-нче 80-нче елларда безнең Татарстанда КАМАЗ, Бөгелмә, Түбән Кама кебек шәһәрләр Бик ну, бәйләнеше бик зур. Шулай кына шул хезмәт теманың реконструкциясе минемчә бик кызыл ул. Һәм менә бүгенге дәрестә дә без нәрсә белдек, менә тарих әдәбиятны аны менә төзелеш өлкәсе белән дә берләштереп була, була икән. Һәм менә андый кызык әйберләр килеп чыгалар, андый андый әйберләрдән.